Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech knäppen hei zum Deel un, u wat de Michel elo grad gesot huet. Wat fänkt een un, wann een 32 Stonne Woch huet? Bah, et kann ee mol e gudden Deel an d'Familljenbetreiung investéieren, wann een dee Choix dann huet. Et gëtt e Sprachwuert, dass een, fir e Kand ze erzéien, e ganzt Duerf brauch. Ech menge mer sinn eis eens, dass an deem fiktiven Duerf op d'mannst déi zwee Elteren awer mol present misste sinn. Vu wat schwätze mer konkret? Vum Congé parental. An der aktueller Situatioun gëtt et effektiv e Congé parental, kann een net soen, dee géif et net ginn. E gesäit allerdéngs esou aus, datt een een éischten huet direkt nom Congé maternité, net während dem Congé maternité, an en zweete bis d'Kand fënnef Joer huet. Déi zwee Congéen hu gemeinsam, datt een en halleft Joer kann huelen a ganz doheem bleiwen, oder sechs Méint an dofir. Ëmgedréint, e Joer doheem ka bleiwen, hallefdaags, oder sechs Méint an der Voll doheem ka bleiwen. Béid Eltere kënnen net gläichzäiteg de Congé huelen. An affiliéiert huet een e Maximum vun zwee Joer Congé parental, ab do ass d'Kand an der Crèche oder muss bal an der Crèche sinn. Déi Reegelen hunn zum Resultat, éischtens emol, dass et eng weiderhin klassesch Rolleverdeelung gëtt an der Kannererzéiung, well et meeschtens d'Fra ass, déi den éischte Congé parental hëlt. D'Fra ass dräi Méint doheem am Congé maternité, si war gezwongen, de Papp war net do. Freet sech gezwonge sech ëm d'Kand ze këmmeren, si niert vläit, an et ass evident an an de meeschte Fäll esou, datt d'Fra deen éischte Congé parental hëlt. Dat féiert dozou, datt d'Fra 9 respektiv 15 Méint automatesch, well se jo fräi kritt huet, zoustänneg ass fir sech ëm d'Kand ze këmmeren, an de Papp aus där Roll erausfält oder quasi eraus gezwonge gëtt. Zweetens bleift Kannererzéiung e One Man Job. Déi zwee Eltere sinn net doheem, et ass just een Elterendeel do an dee muss, ouni Duerf natierlech, sech ganz eleng ëm Kannererzéiung këmmeren. Drëttens, an dat ass e wichtege Punkt, ass et onméiglech d'Kand bis zur Scolariséierung doheem ze erzéien, ouni op d'Aarbecht ze verzichten. Et kann ee maximum zwee Joer doheem bleiwen, fir sech ëm d'Kand ze këmmeren, dono ass ee gezwongen d'Kand an d'Kréich ze ginn. An dat ass och e Käschtepunkt, ofgesinn dovun, datt ee vläit och net wëll d'Kand an d'Kreesch ginn a wëll doheem beim Kand sinn an d'Erzéiung selwer iwwerhuelen, bis d'Kand an d'Schoul geet. Am Fazit kann een also soen, datt de Congé parental zwar wuel eng Mënz ass, mee ee mat e puer knaschtege Säiten direkt, an net nëmmen zwou. Deen een Elterendeel leit, well en d'Méiglechkeet geholl kritt, beim Kand ze bleiwen, deen aneren Elterendeel muss eleng sech ëm d'Kannererzéiung këmmeren an d'Kand, huet net seng zwee Eltere gläichzäiteg doheem a muss spéitstens mat zwee an e puer Méint an eng Crèche goen, wat och fir d'Elteren en enorme Käschtepunkt duerstellt. Dofir proposéiere mir, dass d'Eltere gläichzäiteg de Congé parental kënnen huelen. Dat kascht de Staat kee Cent méi, wann d'Elteren zu zwee doheem bleiwen. Zweetens géinge mer fuerderen, fir eben där Roll vun der Fra do entgéint ze wierken, dass de Papp e Congé parental kann huelen direkt am Congé maternité nach vun der Mamm, dass déi zwee Elteren an deenen dräi Méint, wou dee Puppelchen op d'Welt komm ass an immens vill Pfleg brauch, zu zwee kënnen doheem sinn a sech ëm dat Kand këmmeren an och de Papp ka sech an déi Roll erafillen. An drëttens fuerdere mer, dass de Congé parental verduebelt gëtt, dat heescht vu respektiv sechs Méint ganz op e Joer. oder vun engem Joer hallef op zwee Joer, fir datt een op d'mannst de Choix huet, fir doheem beim Kand ze bleiwen, bis et an d'Schoul geet.